Nĩndakũgeithia mũno mwĩroreri wa Peheen Entertainment YouTube Channel, karibu sana. Niĩ njĩtagwo Elizabeth na gũkũ tũgĩthiĩ na mbere ndĩrakũhoya ũ subscribe, ũ like ona ũtige comment yaku hau. Na ona gũ share nĩ kwa mũhimu mũno. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ na mũgeni, mũgeni Wa mwanya. Wĩ na rũgano rwĩho we. Rũgano rwĩho rũromĩrĩria mũndũ. Na rũgano rũgũtũhe hinya mũingĩ mũno. Ũguo tũgĩthiĩ na mbere, ngũkwĩra ũikare hau na weterere kũigua kana kũmenya ũyũ twĩ nake gũkũ rĩ, nũ na nĩ marĩkũ macio agereire. Tũtaarĩtie mũno rĩ, ta reke tũmenye mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ etagwo atĩa na aciarĩirwo kũ. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Grace Kariuki na njiarĩirwo mwena wa Narok. no gũikara tũikaraga Maĩ Mahiũ. Okay, gũciarĩrwo Narok na gũikara Maĩ Mahiũ, hau harathiĩ atĩa? Narok na Maĩ Mahiũ? Okay, Narok twaimire hĩndĩ ya clashes 2007 na rĩu tũgĩũka Maĩ Mahiũ. Okay, no nyende kũmenya atĩrĩrĩ Grace, ũthomeire kũ, ũkinyĩtie gĩthomo ha, na nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Okay, thomeire mwena wa Maĩ Mahiũ, kũrererwo no Maĩ Mahiũ bado, Na ona gĩthomo gĩakwa gĩthomo gĩakwa thomeire kũu primary no kũu na ngarĩkĩria kũu form four. Na rĩu Grace nĩ warĩkia form four, gũka Nairobi rĩ, nĩ kũgĩ nũ, Nairobi ũgũka atĩa, nĩ mũndũ wakũrehe ĩ, nĩwe werehe, rũgano rwa Nairobi naruo, Nairobi wakinya atĩa? Okay Nairobi ndiokire Nairobi okay gũka gwakwa Nairobi ĩ, ndambĩte ngathiĩ Gĩthũngũri, ngĩandĩkwo wĩra wa maid na ndĩ kũu ngĩruta wĩra wa maid nĩ ndendire gũkorwo ndĩna mũtũrĩre wakwa, na hau nĩho ndatuire itua ngiuga nĩ ngwenda gũka kwĩikaria. Horera ũguo Grace, kuma kũrĩa kwanyu mũciĩ na rĩu nĩ woka Nairobi atĩ wĩra wa nyũmba, wĩra wa nyũmba wona atĩa? Nairobi nũ ũũĩ? Okay, Ũcio arĩ my aunt. Nĩwe wanyandĩkĩte. So kuma hau nĩ ndacokire ngĩthiĩ ngiuma kũu rĩrĩa rĩrĩa rĩu ndakorirwo ndebanga wega na ngĩũka mwena wa Rwaka. So Rwaka nĩkuo njikaraga na ngĩambia wĩra wa hũka. Ngĩambia kwendagia nguo. Ndĩrĩ o hau ngĩendia nguo citiathiaga mũno so mũtũrĩre ũgũkorwo wĩ mũritũ kuona atĩ nĩ ũrathiĩ ũkendia nginya ũkaga sometimes nginya ũkaga cia gũcoka thoko tondũ nĩ ũrĩire mbia iria uma nacio iria wambirie nacio stock igathira. So ndĩrĩ o hau tũkĩonana na mũrata wakwa ũmwe etagwo Vivian akĩnjĩra hena handũ aronire ha mĩako ĩ na no tũthiĩ tũgerie tuone kana nĩ tũkuona. Horera o ũguo Grace, we wĩra wa mwako Na ndũiguaga ũkĩmaka rĩu waigua rĩu nĩ ũgwĩtĩkĩra kana ũkũmwĩra we nguo ciaku nĩ iragũtwara wega? Aca, ndingĩaregire tondũ o naguo mũtũrĩre ũkũtwaraga handũ harĩa nginya o nawe rĩu ũrona rĩu o na gũthiĩ atĩa kana atĩa no mũhaka wĩke ũguo. Tondũ rĩu nĩ ndakinyĩte handũ nginya ngerwo nĩ ngũhingĩrwo nyũmba. So ndiarĩ na otherwise, ndonire no wega tũthiĩ ngarute. So na ngĩgĩthiĩ, tũkĩambia kũruta. Wĩra kũu, wĩra ndwarĩ ndwarĩ mũru, twarutaga tũkarĩhwo magana mana o mũthenya. Warĩ wĩra wa kũhata, gũtheria yaani nyũmba. Na rĩu kuma hau nginya thaa ici noguo ndutaga. Horera o ũguo Grace. Nyũmba ĩno ũraikara ĩno yatũma ũthiĩ ũkarute wĩra wa mwako ũtigane na nguo-rĩ, kaĩ warĩhaga mbia cigana? Okay ndarĩhaga ngiri igĩrĩ, ona nĩ ona thaa ici noyo ndĩhaga ngiri igĩrĩ. So ndathiaga wĩra wa mwako, hwainĩ ngoka ngendia nguo nĩgetha ndigagĩte customer akwa. Na rĩu Grace rĩ, wĩra wa mwako na nĩ wetĩkĩra nĩ waingĩra, ũgũthiĩ kuoya mahiga kana ũgũthiĩ kũruta wĩra ũrĩkũ kũu? Tondũ niĩ rĩu na ningĩ wĩra ũyũ nĩ ũrĩa tũĩ mawĩra maya ma mĩako makoragwo me mawĩra ma arũme. We wathiĩ gwĩka atĩa kũu? Okay, niĩ ndathiĩ kuo ĩ, nĩ ndathire ngĩheo wĩra wa kũhataga na gũikũrũkia mũthanga thĩ so ũratheri nyũmba na rĩrĩa rĩu na kũhaka grout grout nĩ ĩno ĩhakagwo gatagatĩ wa tairo so ĩyo nĩyo twa twa ndahakaga ĩkũnũraga nginya ndwara ũgathiĩ ũkiumaga ũũ thakame mũciĩ but ndũra mind tondũ nĩ ũrenda mbia na nĩ ũrenda mũtũrĩre waku wagĩre so ndĩrĩ o hau nĩguo ndaiguire apana. No njĩke ũndũ ũngĩ. So ngĩigua no nyine. Atĩrĩrĩ Grace, ũguo nginya thaa ici nĩ ũinaga? Yeah, nĩ nyinaga. Na hau nĩho rĩu ndambĩrĩirie gũkorwo ngĩandĩka nyĩmbo. So nĩ nyendete mũini ũyũ wĩtagwo Recho Ngigĩ, nĩ ndamwĩroragĩra mũno. So nĩ ndekĩraga ngaiga, okay, ũcio nĩ ũndũ warĩ thĩinĩ wakwa. wa wĩini. So nĩndaigaga mũthenya ũmwe no nyende gũkorwo ngĩina but ndioĩ ingĩambia atĩa kwandĩka rwĩmbo rwakwa na rũkorwo rũgĩtwo rwĩmbo. Haya, Grace nĩ aina na nĩ endete mũini na e mwako-inĩ. Ũngĩhotaga atĩa kũnyitanĩri maũndũ macio marĩ merĩ? Okay, wĩini wakwa, okay, wĩini wakwa ĩ, Okay, wĩnina mwako ndigua harĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩndigĩrĩria gũkorwo atĩ nĩ ngũina. Kana rĩrĩa rĩothe ndĩ wĩra-inĩ wakwa, nĩ hoyaga rũtha na ngaheo. Tondũ rĩu harĩa ti kwandĩkwo atĩ wandĩkwo personally atĩ ndũngĩheo rũtha rwa gũthiĩ ũthiĩ ũgeke ũrĩa ũkwenda. So nĩ heagwo rũtha na ngathiĩ ngaina. So haha ha kũina ndutaga, he kĩama thiaga, so tũrĩaga rĩngĩ, kĩrĩa warĩa, kĩrĩa ndarĩa nĩkĩo njikagia studio, ngarekondi rwĩmbo rwakwa, tondũ mbia cia mĩako ndũngĩciga hau atĩ cikũrekondere rwĩmbo atĩ wĩige wĩige nginya hĩndĩ ĩrĩa cigakinya, no mũhaka ũkorwo wĩna handũ hangĩ ũraciga nĩgetha ikinye harĩa ũrenda. Haya, nĩtwaigua ũguo Grace, rĩu ta twĩre atĩrĩrĩ, Wĩra-inĩ waku wa mĩako na ũini-inĩ waku, nĩ challenges irĩkũ ũcemanagia nacio kũu thĩinĩ? Okay, for now ndikuga atĩ kĩrĩa, kũrĩ mũndũ ũngĩigua wamwĩra wĩ mũini ecirie ũini wĩ wĩ mũndũ wĩ mbia. So ũini ndikuga atĩ nĩ ũrarĩha o ũguo o rĩmwe, na ndũngiuga atĩ nĩ ũkũina ũtuĩke o rĩmwe ta ta Rachel Ngig kana ta Shirũ wa GP. No mũhaka ũkorwo ũtuĩte itua rĩa gũkorwo ũkĩmenya atĩ hatirĩ kĩndũ ũkuona ona waruta rwĩmbo rwa mbere, rwa kerĩ, so ũcio nĩ ũndũ wa mbere ingĩenda kwĩra mũini ũrĩa wĩ hau mũnini, ndĩmwĩre atĩ ti rĩrĩa werwo atĩ we nĩ waina atĩ nĩ ũgũkorwo wĩna mbia, aca. Koguo niĩ wĩini-inĩ wakwa na thaa ici, challenges nĩ nyingĩ mũno mũndũ njemanagia nacio mĩako-inĩ, tondũ nĩ ũgũthiĩ Ona wĩrwo wĩra waku ndũnaruta wega na ũkerwo ndũkũrĩhwo ũkaũcokera. Okay, challenges iria tũkoragwo nacio mĩako-inĩ, gũcererwo, rĩmwe ona nĩ ũkoraga ũkiumĩra six ona rĩngĩ thaa ĩmwe tondũ rĩngĩ wĩra nĩ wĩingĩhire na nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩrĩkia wĩra ũrĩa ũhetwo. So ona nĩ ũthiaga, ona kũrĩ ona chemicals bado tondũ ta rĩu ĩyo grout nĩ ĩgũtihagia moko Kũrĩ ona acid mũhũthagĩra bado kũruta nginya rangi, ĩyo bado no ĩgũkũ affect. So icio no challenges challenges iria tuonaga kũu. Ona thimiti, ti kuga atĩ nginya gũkua thimiti nyamũ ĩyo nĩ tũ affect aga nginya gĩthũri. Na rĩu Grace kũu mĩako-inĩ rĩ, wee wĩ mũirĩtu, na rĩu arĩa angĩ mũrutaga nao mawĩra macio nĩ arũme, relationship yaku kana ũhusiano waku na acio angĩ rĩ, kana arũme acio marĩ kũu rĩ, ũkoragwo ũhana atĩa? Relationship itũ nao ĩkoragwo ĩ njega biũ, nĩ andũ makoragwo marĩ ega, ndikuga nĩ mũndũ ũgũkaga gũkũmania kana kĩ, so ona nĩ makenaga mũno rĩrĩa marona mũndũ nĩ arerutĩra mũno, tondũ to niĩ, tũkoragwo tũrĩ airĩtu atatũ arĩa tũkoragwo tũkĩruta nao kũu, so nĩ ũkoraga nginya mũndũ nĩ arakũmĩrĩria agakwĩra ona ithuĩ tũrutĩte gũkũ mĩaka ĩigana ũna na twĩna ma no tũgakinya harĩa twendaga so ũgakorwo ũkĩona ndũtigĩtwo thutha onawe ndũrĩ wiki kũrĩ ona andũ angĩ maragerera kaũndũ kau we ũrakorwo ũkĩgerera na tondũ rĩu nĩ arũme o maigua nĩ wĩinaga na mwĩnao kũu wĩra-inĩ rĩ makwĩraga atĩa oke angĩ nĩ manjũragia atĩrĩrĩ nĩkĩ itonekaga nginya tibi-inĩ? Ngakĩmera mũthenya wakwa no ũrĩkinya, na ona niĩ nduĩke wa kwĩrorera o matibi-inĩ, no ihinda rĩa Ngai no rĩo. So nĩ ndĩmeraga ũguo. Wow, Grace, na tondũ nĩ ũtwĩrire hau gabere atĩ nĩ wĩinaga rĩ, rĩngĩ mwĩroreri no ende gũkorwo akĩmenya atĩ Grace ainĩte rwĩmbo rũrĩkũ. Ndiũĩ kana no ũtũinĩre o hanini tũrũmenye. Okay, ndĩna nyĩmbo igĩrĩ, rwa mbere rwĩtagwo Ciĩranĩro. Na nĩ rwĩmbo rũnyũmagĩrĩria mũno, na rwa- rwa kerĩ rwĩtagwo marĩa waneka. So, Rĩngĩ no ũtũinĩre o rwĩmbo ũtũinĩre hanini hanini nĩgetha tũkorwo tũgĩgĩcimenya. okay. Rwĩmbo rwakwa rwa mbere rwĩtagwo ciranĩrwo. Ciranĩro ciaku Ngai nĩ cia kwĩhokeka, watua kwĩranĩra ndũgũkaga ũkaiga aca, ũkinyanagĩria Nginya kũrĩ njiarwa citũ. Nĩwe ngweterera, nĩwe ngweterera Ngai, ũke ũhingĩrie marĩa tweranĩire nawe, tondũ irĩko ciaku tirĩ nganja kana itherũ, marĩa waneka Ngai nĩ mageganagia. Kwĩrutĩra mũrũ waku getha tũkuĩre, Akĩhũrwo akĩnyũrũrio ndũre na thayũ, Nĩ kwa gĩtĩo no mũngĩrutĩra nĩgua nguĩre, Nowe Jesu ũkĩrutĩra ũkĩndĩhĩra thirĩ, Ũrĩa warĩ mũtharabainĩ wothe ũgĩthira, Harĩ we hau nĩho ngwenda, Ndĩĩtithanagie na ndĩtĩage nawe. Matukũ-inĩ marĩa ngũtũra gũkũ thĩ Ngai, harĩ we hau nĩho ngwenda. Wow icio nĩ nyĩmbo njega mũno no twende kũmenya ĩ hihi ũgĩkũra who was your inspiration nũũ nũũ ũcio wakũmagĩrĩria nũũ ũcio waroraga igũrũ ũkauga na niĩ ndaneneha ngendaga kũina ta mũndũ fulani. Okay mũini wakwa nyendete mũno nĩ mũini wĩtagwo Shirũ wa JP, nĩnyendete wĩini wake Tondũ nĩ ngũririkana nginya ndĩ mũnini anoka kanitha-inĩ nĩ wa ACK, na hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũnini na twarĩhagio fifty bob. So tũtiarĩ, twarĩhagio fifty bob na nĩ ndirikanaga my mum nĩ atũrĩhĩire, na ngĩmwĩrorera mũno. Kuuma hau nĩ ndaiguire ũndũ ũcio wanyingĩra mũno na ngĩenda gũkorwo ndĩ mũini. So kuma hau nĩho rĩu niĩ ndambĩrĩirie gũkorwo ndĩna ũndũ ũcio wa kwenda gũkorwo ndĩ mũini. Wow, na nĩ wega ũguo. Rĩu no tũkorwo tũkĩenda ũtwĩre kana kwĩ mũyuthi ũikarĩte handũ, na nĩ rĩngĩ nĩ mũirĩtu kana mwanake maikarĩte o ũguo na nĩ maracagũra mawĩra, na rĩu we tuona wĩ mũirĩtu wĩ mwako-inĩ, ũngĩhota kwĩra andũ acio atĩa? Wa mbere ingĩenda kwĩra mũndũ tiga kwĩyenda. Tondũ the moment we yenda mũno wĩra wĩ ma ndũngĩkinya harĩa ũrenda. Wa mbere niĩ ndikuga nguga kũrĩ ona mathomete na maigaga matingĩruta mawĩra mau. So wa mbere nĩ wambe wĩheane. Tondũ rĩrĩa wanjĩrĩria nginya gũthiĩ nginya mĩako-inĩ ti kuga atĩ ndwĩ sacrifice ĩte. Nĩ kuga nĩ wĩrutĩire biũ. So ingĩra mũndũ atige gũcagũra wĩra. wĩra nĩ ũrutwo tondũ ona mwendia wa matumbĩ ĩ, endagia matumbĩ na akainũka na kĩndũ. Ona niĩ ndanendia matumbĩ. So ingĩkwĩra kĩu kĩnini wĩnakĩo, igana rĩu no rĩtuĩke magana merĩ, na no rĩtuĩke magana matatũ. Hũrithania ciringi. Ndũkende gũkorwo atĩ ũkĩenda mawĩra, ndũkende gũkorwo ũkĩenda atĩ ciringi ya naihenya. ĩrĩa ĩtarĩ na kĩrathimo. Ĩtĩkĩra kũnoga nĩgetha nake Ngai akũrathime. Wow. Ayuthi harĩa hothe mũkĩrĩ nĩ mwakĩigua ũrĩa mwerwo nĩ mũini witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Auga andũ matige kwĩyenda. Rĩu Grace no twende warĩrie mũini ũcio wĩ handũ ararigwo mũndũ ambagĩrĩria kũ, ararigwo ingĩka atĩa nĩgetha nginye handũ hana. Kwĩna upcomings aingĩ mũno marĩ kuo. Ta marĩrie ũmere kaũndũ ũmũthĩ. Wa mbere ingĩenda kũmera Uh, ndũkanakirwo uge atĩ nĩ ũgũthi wĩine na ũtuĩke ciro wa GP na Ngai ndaheagwo kĩndũ yani mathuro ĩtĩkĩra gũthiĩ studio njega ĩgũgũtu- ĩgũkũrutĩra audio thaka na ona video theru So ingĩkwĩra tu wĩtĩkĩre gwĩka ũguo, na ti kuga atĩ tondũ nĩ waruta rwĩmbo rwa mbere rwa kerĩ nĩ rũgũthiĩ atĩ na rũ hit. Wĩtĩkĩre challenges iria cigũgũkora. Tondũ ti kuga atĩ no ũ win ũmũthĩ na ũtuĩke shiro wa GP. Gũtingĩhoteteka ũguo. No mũhaka ũkorwo ũkĩgerera kaũritũ keho. Yeah. Ũguo nĩ gathabarĩ na andũ matigakue ngoro. Ũguo Grace, no nyende rĩu ũtwĩre nyĩmbo ciaku tũngĩciona kũ, mũndũ ũracicaria, YouTube, wĩĩtaga atĩa na ũndũ ta ũcio? Nyĩmbo ciakwa ũngĩenda gũciona no ũcione YouTube, ndĩĩtaga Grace Kariuki. Ona Facebook, Instagram bado ndĩĩtaga Grace Kariuki. Na nĩ ngũmwĩra ndĩna rwĩmbo rwerũ rũkĩte na ngakĩmwĩra rwaima nĩ ngũmwĩhoya mũthi harĩa na mũ subscribe, mũ comment na mũ share. Yeah. Okay, Grace nĩ twacokia ngatho mũno na nĩ twakena nĩ ũndũ wa gũgwĩta gũkũ gwa Pehen YouTube channel na ũgetĩkĩra gũkorwo ũgĩũka. Na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twanagwĩta twahoya ũgetĩkĩra mwĩto witũ Ngai akũrathime mũno na ũini waku ũngĩrotherema. Mwĩroreri wa Pehene Entertainment YouTube Channel, nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku tũrĩ na mũgeni wakwa. Na nginyagia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, tũkuuga kwaheri.